Ez dixwazim ji we re behsa Rindêxan bikim. Rindêxan keça Mihemedê Eliyê Unis e. Malbata Mihemedê Eliyê Unis bi navê Serhildanek dibe ku hûn bihîstibin. Ji ber ku piştî têkçûyîna Serhildana Şêx Seîd ev malbat Serhildanek nû li ser axa Kurdîstanê dest pê kir. Li derdora Batmanê, Sasonê û Qozlixê ev serhildan çêbû. Rindêxan jî keça serokê vê serhildanê bû. Emrê wê jî di vê serhildanê de domiya. Ew fermanderek bû, fermandarê çiyayê Meretoyê bû. Serhildan du sala berxwe da û Tirkiyê têk bir, dijminan têk bir, hate wê astê ku komutanên Tirk Cemal Madaloglî xwest ku li hevhatinek bike bi Mihemed Axa re. Lê mixabin ev li hevhatin çê nebû û Car din şer bi aliyê Tirkiyê ve xurttir bû û serhildanê têk birin. Rindêxan jî di vê demê de dema ku serhildan têk çû tevî hevalên xwe ve xwest ku xelkên li wê heremê ber bi sînor ve koç bikin. Di vê koçberiyê de parastina jin û zarok û pîremêr û pîrejina bikin. Lê di vê rêwîtiyê de rastî êrîşên hovane hatin. Di van êrîşê hovane de pirî kes jiyana xwe ji dest dan, hevalên rindêxanên şehîd ketin, bavê wê jî heman demî wisa şehîd ket û rindêxan jî bi aweyekî birîndar ket destê dijmin. Ji ber ku Rindêxan keçikek jêhatî û xweşik bû, komutan dilê bi nêzîkatiyek nexweş nêzîkî xwest ku nêzîkî Rindêxan be. Lê li wê teklîfek kir. Ji rindexan re got, An tu yê bi xanîmet bibî ya min an tu yê bi xwesteka xwe bibî jina min, ez ê muhletek bidim te ku hetanî sibê tu li ser vê tiştê bifikirî. Rindexan li ser vê tiştê fikirî û biryar da, biryarek da. Dema ku roj avêt, dotina royê çêbû, rindexan ra bo xwe xemiland. Bi awayekî herî xweş derket hemberî qomutan û got, Ez bi jinitiya te qayîl dibim, qebûl dikim lê şertekî min heye, divê em li ser axa malbata min nebin. Em ji vir dûr herin. Komutan jî vê tiştê qebûl kir û got sînora axa malbata we kuder e. Rindêxan got sînora axa malbata me li ser pira Melebadê ye. Ew dema ku hatin ser pira me li badê Rindêxan got ku ez dixwazim cara dawiyê li axa bav û kalê xwe temaşe bikim û rabû ser dîwara pirê, pira me li badê. Dema ku li axê temaşe kir, li av temaşe kir, yekser tiştek tenê di heşê wê de bû. Ew dixwast ku xwe azad bike. Laşê xwe azad bike, parastina şerefa xwe bike û ew xwe avêt berda avê. Dema ku Rindexan piştî vê bûyerê helbestek li ser navê Rindexan heye, ez dixwazim wê helbestê ji we re bixwînim. Dibêje Ezim rinda rindexan, keça mîr û axa û çiyan. Ey tirkê tacik, karê we çi ye li van çiyan? Rind, rindê bûye namdar, ez dimirim birîndar û bêzar, teslîm nabim destê neyar û naçim bê ar. Em dikarin, em dikarin bibêjin ku Divê di ehlaqa jinên bindest de, netewên bindest de û taybetî jî di jinên Kurd de sê xalên sereke hebin. Yek ji wan hezkirina ax ya duduyan, parastina şerefa navê xwe, malbata xwe û kurdayetiya xwe û ya siseyan tekoşîna azadiyê ku em van hers û her sê xala jî di jiyana rindexan de dibînin. Ez spas dikim.